Cynhesu byd-eang. Mae hon yn aml cael ei defnyddio fel gair gwefr neu ei drafod fel problem ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, mae'n ffenomen gwir iawn, ac mae heffeithiau eisoes wedi dechrau yn digwydd. Gellir priodoli cynhesu byd-eang i allyriadau nwyon tŷ gwydr fel methan a charbon deuocsid. Mae'r nwyon hyn yn cronni yn yr atmosffer. Mae hyn yn cynyddu i'r priodweddau ynasig ein atmosffer, gan gadw mwy o wres. Felly, mae'r byd yn gwresogi. Ac ar gyfradd uwch na'r hyn y gredoed yn hanesyddol. Mae tymereddau cynyddol wedi arwain at tanau gwyllt digymell yn Awstralia a Califfornia. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod deunydd planhigion sych yn agos at ei fflachpwynt, y tymheredd y bydd yn tanio. Ar y pwynt hwn, efallai na fydd yn cymryd mwy na sbarc neu sigaret wedi gollwng yn ddiofal i arwain at drychineb. Ychydig yn wrthun, fodd bynnag, yw y gall cynhesu byd eang hefyd achosi tywydd oer eithafol. Mae'r newidiadau mewn tymheredd yn newid y ffordd y mae darfudiad yn digwydd yn yr atmosffer, gan arwain at systemau storm eithafol ac anrhagweladwy. Enghraifft o hyn yw'r boistfil o'r dwyrain, Storm Eira, a darodd gorllewin Ewrop ddiwedd mis Chwefror 2018. Daeth y Storm Eira hon â sawl gwlad i stop, dioddefodd siopau brinder bwyd difrifol, ac arweiniodd y storm at 95 farwolaethau. Arhoswyd hyn gan cynhesu aer annisgwyl a sydyn dros yr Arctig, a darfu ar jet stream o aer i Ewrop a oedd fel arfer yn ei cynhesu, a gwynt oedd o'r dwyrain yn ei le, agorodd dŵr o'r Fôr Ogledd, a gyfuno â dau storm arall. Mae gwersyllau'r polion, yr Arctic ac yr Antarctic hefyd yn dod â phryderon eraill. Mae'r capiau iâ yn toddi. Mae hyn yn achosi gostyngiad difrifol mewn cynefin hyfyw ar gyfer ffona cynhenid. Gan arwain at golliadau poblogaeth a mwy o ymddygiad muddol. Gan yr amcangyfrifon cyfredol yn nodi bod oddi at 1.2 triliwn tunnell o ddŵr yn cwympo i'r môr pob blwyddyn. Felly, mae lefelau'r môr yn cynyddu'n gyflym. Mae hyn yn olygu mwy o lifogydd arfordirol yn y presennol, ac ymhen ychydig o flynyddoedd, byddwn yn gweld y darnau o dir yn cilio o dan y tonnau. Ar nodyn mwy personol, mae rhoi modelau yn rhagweld y bydd fy nghartref, prif ddinas Cymru, Caerdydd, o dan y dŵr yn bennaf erbyn y flwyddyn 2050. Dim ond naw a hugain mlynedd o'r amser gwneud y fideo hon. Nid yw cynhesu byd eang bellach yn bryder ar gyfer y dyfodol. Dywedodd adroddiadau o fy mhlentyndod y byddai newidiadau ar gyfer cenedlaethau dyfodol. Ond nawr, mae'n arddangos, erbyn fy mod i'n 57 oed, bydd fy nghartref o dan y môr. Mae'n rhy hoer i atal newid yr hinsawdd. Mae'r difrod wedi wneud. Ond nid yw'n rhy hoer i atal y gwaethaf ohono. Gellir gwella pethau. Mae'r dyfodol yn nawr, ac mae'n angen i ni gwirio ei gwrs.